uh, bortreadau mae David wedi ei peintio dros y blynyddoedd. A gyda bob un mae yna rhyw stori hyfryd, difyr a donio. A fo cynnan, David yn cael gwahoddiad i'w dydd o ac um, cyrraedd ar ddwrnod uh, ar y diwrnod oedd Cynan a'r Mrs Jones, yr ail Mrs Jones yn dod nôl o'i mis mêl ac uh, David yn cael gwahoddiad i fewn i'r ti ac yn cael cynnig diod o'r cocktail cabinet oedd efo cynnan yn y gornel ac uh, ffwrdd â nhw ar y gwaith a Mrs Jones yn esgusodi i mynd i'r gegin i baratoi dipyn o fwyd ac uh, David yn hapus iawn, bob dim yn mynd yn gret a peth nesaf Mrs Jones yn rhedeg i fewn i'r ystafell wedi ymsetio'n lan, o, dwi wedi llosgi'r cinio, dwi wedi llosgi'r cinio. Y cinio cyntaf i mi goginio i Cynan. Dwi wedi llosgi cinio Cynan. A David wedyn wrth gwrs yn uh, yn poeni dipyn bach ac yn teimlo falle'n dyma'r amser gorau i ddeud, wel, diolch yn fawr iawn, um, mi ddoen ôl rhywbryd arall. a'r un peth i i i ryw radda efo Kawasaki yy David yym cael gwahoddiad gan uh, ffrind idda fo, oedd yn digwydd bod yn ffrind i'r teulu Calzaki hyfyd. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i'r gampfa yn rhe celyn, yn cyrraedd, yn cerdded i mewn, a Calzaki yn syth yn ei weld o ac am un. Hwy di hwn, be mae hwn eisiau? Be, di am yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen? Ac wrth David ddim yn ymwybodol ar y pryd, ond dyna oedd uh, gornest ola uh, Calzaki yn erbyn Roy Jones Jr. yn Efrog Newydd. David Dew yn gallu teimlo y tyndra'r nerfusrwydd oedd yna Calzaki yn mynd, pam mae hwn yma? A'r gwrban heddig yn esbonio, a mae'n mynd i, i peintio chi y portread, mae'n mae, mae, mae artist enwog, mae'n mynd i roi chi ar ganfas. rhoi fi ar ganfas, er rhoi mi ar ganfas, a, a, a fel na oedd i, i, i, i, i ryw raddau gyda'r holl beth, ond mi nath o ymlacio dipyn, ac e, rhoi mi gyfad, mae'r ma llun yna, darlun yna, potread o Kawasaki yn un o fy hoff botreadau i gan David Griffiths. Barry John yn cerdded i fewn yn hollol hamddenol, a dyna'n union be oedd David isio, a mi nath o'r uh, y portread yna'n gyflym iawn, ac mae o'n dweud na dyna un o'i hoff portreadau o, ydy yr un o Barry John, oherwydd mae o'n dweud, mae yna rhywbeth onest am y llun yma, gerddodd o i fewn, a mi newidion ni dipyn bach, ond uh, Barry yn o'i jacket, blazer dros i ysgwydd ac uh, o David eisiau cyfle i Barry John y maes chwarae oedd yn wastad yn edrych wedi ymlacio ac yn amddeno a dwi'n meddwl bod ydi llwyddo'n arbennig o dda fod uh, llun yna. Mi gafodd David ei enni 1939 dechrau'r ail ryfel byd uh, ei fam a'i dad, uh, Fred a Muriel, yn, uh, yn ymwneud â bywyd Cymreig, uh, Lerpwl yn fawr iawn, y capel, perfformio mewn dramau, ond ar ôl rhyw flwyddyn neu ddwy, uh, Fred o'n yn gweithio yn y fanc yn penderfynu na nid Lerpwl oedd y, nid Lerpwl oedd y lle gorau i fagu uh, dau o blant David a'i chwaer Mary sydd rhyw bedair blynedd yn hun Na fo, a symud uh, i Bwlleli. Uh, Fred mae'n cael swydd yn Banc y Midland ym Mhwlleli a'r teulu yn symud yna. Uh, nid yn sir, um, symud i Ganarfon uh, ar y cychwyn i aros yn hyd taid uh, David, a mae hyn yn ddiddorol, taid David yn anffodus uh, uh, gŵr busnes uh, yn Lerpwl, ond a fi farw chydig fynyddodd cyn i David cael ei enni, felly nain oedd yn byw yn y tŷ yma, ac mi roedd uh, taid David, um, Griffith, Robert Griffiths, yn dipyn o artist amateur ei hun, yn un arbennig o dda. Mae gotread o Gladstone yn y Llyfrgell Genedlaethol oedd yn arddangos yn Oriela yn, uh, yn Lerpwl hefyd ac uh, mae ma David yn aml yn sôn so, wrth i fod fod wedi cyfarfod i dau dwi'n gwybod beth saf o'n wneud uh, o'i bortreadau fo. Wedyn uh, symud, fel dwi'n dweud, i, i, i bwll Pan oedd Fred wedi ffeindio tŷ addas yna a cael bywyd hynod, hynod, hynod o, o ddiddorol. Bob dydd yn antur yn ôl David uh, yn y cyfnod yna. A dwi'n credu bod cael y cipolwg yma o fywyd Pwllheli yn y 40au a'r 50au yn, uh, yn ddiddorol iawn. Mi a David i ysgol uh, gynradd troed yr allt ac uh, mae'r straeon am y cyfnod yna'n ddiddorol iawn. Mae'n un wers byth gofiadwy, uh, gwers farddoniaeth, farddoniaeth y Saesneg fel mae'n digwydd. Uh, Walter Scott a'r darn oedd uh, Young Lochin Far has come out of the West Ac un o'r plant yn y dosbarth yn dechrau sibrwd uh, bod uh, young mochyn bach has come out of his mess neu rhywbeth. A dosbarth i gyd yn chwerthin a'r peth nesaf wrth gwrs dyna lle oedden nhw i gyd yn cywio i fyny gyda'i thaw o'i blaenau nhw am y gansen. yn yr ysgol ramadeg yy gyda chymorth yr athro celf Elis Gwyn y dechreuodd yy y gwir ddiddordeb. Ond hyd yn oed pryd hynny, uh, mi rona un adeg i fam o'n mynd i'r ysgol, ddim yn teimlo bod o'n cael yr, uh, y gefnogaeth oedd o ei angen yn ei faes dewisiedig fel petai. Ac Elis Gwyn yn dweud, uh, wel, mae yna ofn, uh, Mrs Treffydd, yr unig beth mae'n neud ydy rhyw dynnu lluniau o gymeriadau cartoons. Ac uh, di hynny ddim dal gwbl. Ac, uh, ond ar ôl hynny, mi nath uh, Elis Wyn wedi uh, wedi bach fwy o ddiddordeb yna fo a gweld bod yn sicr bod na, um, bod na dalent arbennig iawn yna. Mi wnaeth y y meddyg ar un o'i yym ymweliadau â'r tîm, mi mi oedd o'n ffrind teulu hefyd, ddeud "O David, yy dim ond un lle yy sydd yy i chi fynd" a hwn- yy lle yna wrth gwrs ydy ysgol enwog Y Slade yn Llundain. A mi Mae David wedi hyn wrth uh, Elis Gwyn, Elis Gwyn dweud, na, na, dim ond plant o ysgolion Foner, Eton a, a Harro sy'n mynd i'r lle yna, um, da, dwi ddim yn meddwl. Ond y David yn benderfynol, nath anfon portfolio, a'r peth nesaf glywodd o oedd uh, llythyr yn ei wahodd o am gyfweliad i uh, ysgol gelfenwog y sled. Erbyn hyn mae David, dwi'n meddwl, yn hapusach yn uh, creu ac yn peintio portreadau o bobl mae o'n nabod, cymeriadau lleol. Dwi'n hoff iawn o, o, o rhai. Mae yna un o Clive y dyn, golchi ffenestri. Ac uh, sa rhywun yn gofyn i mi pryd ydy fy hoff ddarlun ni gan David Griffiths, swn i'n dweud Uh, Derek y Fframiwr, dwi'n meddwl bod y llun yna yn arbennig iawn. Ac um, yn debyg iawn i Cyffin o pawb, wrth gwrs, yn uh, gwybod bod o'n artist portreadau yn ogystal â tir luniau uh, arbennig iawn, ond uh, dwi'n meddwl uh, gwaith gorau Cyffin o safon portreadau, ydy'r portreadau o'r ffarmwr, o'r bugail, o Mrs Rowlands, o Miss Parry, uh, y cymeriadau Pan mae rhywun yn galw yn i David, maen nhw'n cael gwahoddiad i'r stafell ffrynt, ac yn aml iawn maen nhw'n edrach o gwmpas, a dim ond dau o uh, bortreadau uh, David sydd ar y wal, dau ohonyn nhw, pan dweud, o pwy ydy rhain, da ni'n mynd abod nhw, wel, yr holl fawrion da chi wedi peintio dros y blynyddoedd, Ac yn syth, wrth gwrs, mae o'n deud ffred a miwriawl fy mam a'n nhad. Ac uh, maen nhw yna, dwi'n credu bod hynny'n arwyddocaol iawn. Mae'n, dwi'n credu bod hynny'n cyfleu yn sicr uh, y fagwraeth hapus a plentyndod hynod, hynod, hynod o bleserus gafodd o uh, ym Mhwllheli.